Agbe ŋke ƒe aʋa la dzi. Egbe nu yi me di be mía kpɔ nye be, eh, mía bo affordable housing le Ghana, affordable housing le Ghana eya me di be mía kpɔ. Fifi la eyi kpɔe le la eya nye. Rwanda tɔwɔe, Rwanda, Rwanda, Paul Kigame, Paul Kigame, yi nye Rwanda tɔwɔe ƒe President, ele gɔme si nam ne, Rwanda tɔwo ƒe President, eyae na Affordable House ya, eyae tu exɔ yawɔe, le Rwanda fifi la, ele gɔme si nam ne, eya wo tui vɔ, wo tu exɔ vɔ ƒio, naɖeke mega susɔ ɖeko amewo akɔ woƒe bag kple woƒe nuwo ko woa ge ɖe xɔ me. Èle kpɔ ɖe? Èle kpɔ le mɔ dzi mekɔ eya kɔ le wò fia ne nàkpɔ be nusɔsrɔ̃ kae le eme na mía Ghanatɔwoe? Aleke tututu míle wɔwɔ kple mía tɔ? Èle egɔme si na ma? Ele nukunu wɔ nam be ne èzɔ mɔ ɖee, ɛɛ, ne èdo le Ghana dukɔ me, ne èzɔ mɔ ɖee, àkpɔ Rwanda, Rwandatɔwo abe ame ekui ɖeka alo eve. Ele gɔmesi nam be, aha, hade be nukata Paul Kigame, mía ŋutɔ eƒe neneme ma, 1994, 94 menye nuvie dzɔ le fimie o, gake Rwanda va tsi kakaka tsi wu Ghana dukɔ. Ele gɔmesi nam be, haɖewo va su woɖokuiwo gɔme. Fifi lae me, wona menya be, le, le nye nukuku me, menya be, e, sɔlime kura woklos churches wɛ. Hade be yewo sɔlime ɖe ele nana be division le wo dɔme. Ya wo kɔ politics kɔ va daɖe. Wo kpɔ be politics a va na division wɔ eya ta wo va gbe be nuŋ mía wɔ nu ɖeka ya na ŋgɔgbe mi. Mía tɔwɔe kpɔ project ya wo ɖa. Rwanda ya ma kpɔe le. Wo wɔ affordable housing wo wɔe perfect. Nane ke me susɔ le eŋu o. Mía tɔwɔe. Vɔ Ghana aleke mi le wɔ? Ele gɔme se nam ɖi. Me di be na kpɔ naɖe, ne na kpɔ be ɖe nu sɔsrɔ kae le eme. O dze be mía be dukplɔlawe, Ghana dukplɔlawe, edze be no yi ɖe Rwanda no va yi srɔ naɖe. Nɔvinye, nye me kɔ Rwanda kɔ le mía do, kpɔ mía ƒete mi le Afrika doɔ me, mía ƒete mi le continent ɖeka dzi. Aleke o dzɔ wo le Ghana yɔ be Gold Coast? Ya ko Ghana dudue tso gbeɖegbe ke va se ɖe gbe. Ènya nu ka ya? Nyateƒea magblɔ na wòe nye be ɖe, gbã, the religion we are holding on to, evelia ɖe, subɔsubɔ yi mi bla ɖe ta ɖe, eya ta mi le kuku, eya ta mele ŋgɔgbe yi o. Èle gɔme si na ma? Kpɔ ale yi Rwanda kɔŋku me la, eƒe nenemae nye ya. Ya miabu politicianwo ɖe, woawo ya le adzɔge. Èle gɔme si nam ɖe? Mele egblɔ be nàkpɔe, ne nàkɔ compare nu kae gblẽ le Ghana ŋu hafi mele ŋgɔgbe de o. Nuka gblẽ le Ghana ŋu? Tɔnyewe, nye me va mɔ dzi mava fe kura o. Nyateƒea yata me va mɔ dzi. Aleke wo dzɔ ya Ghana le megbe de Ghana yi wo le yɔyɔ be Gold Coast, first independent country in Africa. First independent country in Africa. Mía tɔwe, Doctor Kwame Nkrumah ƒe mɔ yi do mɔ dodo yi wo wɔ wo ga le va se ɖe gbe. Yata Ghana tɔ woa regret, they will keep on regretting. Ele gɔme se nam ɖe? Hade be wowu Kwame Nkrumah ta. Míatɔwɔe, mí melɔ̃na ame yi nye nyuiɔ ŋu. Nyateƒea ɖe, ne wokpɔ be le nyateƒea gblɔ ɖe, ekema wodi be woalé wò kɔ tu, woadi nane kɔ gblẽ wòe. Míatɔwɔe, ya ta menɔ Yovowo ƒe nya gblɔ. Yovowo megava Afrika va wu mí o loo, mía ŋutɔ ŋutɔtɔe le mía ɖokui wu. Mía ŋutɔ ŋutɔtɔe le mía ɖokui. Tse ta, nu ka tututu ele dzɔdzɔ le Afrika? Kpɔ West Africa ɖa. Ne ebe yatso bɔda kɔ va Togo me agbae, ebe yatso kɔ tso lo Benin kɔ va ga e Togo me agbae, Nigeria tɔwoe iye. Mía tɔwoe, ŋgɔgbe de mí le alo mí le megbe yi. Ne ekpɔ video ya ko ma video nɔ nɔviwo nɔ kpɔe. E nye ŋukpe nam be sometime ma gblɔ be Ghana tɔ me nye. Hade be me le ŋgɔgbe de kura o. Cameroon ŋutsuvi ɖe kpɔm ɖe ɖo dzi nam be ɖe yi me susu be Ghana tɔwo wa do wa do azɔ mɔ o. Ele gɔmese nam be wodo gom le gbe dzi ne wotsi nam be they don't believe be Ghanaian will travel out of Ghana. Haɖe be wole mía kpɔ be mí kɔ ŋkume vɔ nyemaable wo o. Mí tsi megbe ŋutɔ. Mí tsi megbe le agbe me. Nyateƒea ɖekae magblɔe na wò. Mí tsi megbe le agbe me. Kpɔ Ghana ɖa, Ghana Affordable Housing, look at it, Ghana Affordable Housing ɖe, kpɔ xɔ ɖa, míatɔwɔe, kpɔ míabo xɔ ɖa, tsɛ le dzɔdzɔ le mía dzi, tsɛ le dzɔdzɔ le míabe politics wɔ me. Ele egɔme se nam ɖe? Tsɛ le dzɔdzɔ le míabe politics wɔ me. Enye ŋukpenu be matsi na ame ɖe be, be metso Ghana.

Ghana ƒe Affordable Housing, kpɔ wo ŋkume ɖa, mía tɔwoe. Mí le ŋgɔgbe de alo mí le megbe va? Ne NPP va ava wu NDC ƒe adzɔ, ne NDC va ava wu NPP ƒe adzɔ, instead of national coalition be mía kpɔ ŋgɔgbe dede, mía tɔwo tɔwo koe ke nye be woa nɔ ga lɔ ɖe kotoku me, woa nɔ ten percent wo xɔ. Mía tɔwoe, me va mɔ dzi mía be akɔ fe o. Yata me le gbɔ. Na nyo ɖee, mí ma vote na ameɖe ke o. Míade votia ɖa. Míma vote na ame ɖeke o ne míakpɔ ale ame ɖe ava nɔ zi edzi. Ya ta mele gblɔ, Duncan William ƒe nya yi wògblɔ ɖe, be National Coalition ɖe, na nyo ɖe ya koe míatsɔ. Ne mímatsɔe ɖe mebe ɖe, number one, we will boycott, ne mía boycott vɔ ɖe, míava, míava vote na National Coalition. Míava wɔ National Coalition hafi míate ŋu akpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Hade be nuka NPP ame sia ame le nua lé ɖe eɖokui ŋu, ele nua lé ɖe eɖokui ŋu. Ebloa wo lé be NPP, eŋea wo lé be NDC. Ya ko mi le mia ɖokuiwo wu kpɔ Ghana xɔ gbagbawo ɖa. Amee ma ma va le afɔ dzi de le eme. Kpɔ Ghana ƒe xɔwo ɖa. Amee ma va le afɔ dzi de le eme. Exɔ yi exɔ kura wo me le tua exɔ tu nyuiɖe o. This structure can not last for twenty years. This structure can not last for twenty years. Mi le ŋgɔgbe ɖi alo mi le ŋgɔgbe va? Eh, mía tɔwɔe. Medi be ɖe enye ʋevi, enye ʋeŋutsu, ele ʋegbe se, ele Ghana, le Togo, ele afi sia afi, mina míʋu mía ɖokuiwo me ne míkɔ nyateƒeɛ kɔ zɔ. Magagblɔe ke, especially Ghana, mí, míabo politician, wonya be yewoanɔ mía fi, yewoanɔ mía flu. Èle egɔme se nam ɖe? Wu yewoanɔ mía fi, yewoanɔ mía flu. Naneke madzɔ ɖo yewo dzi o, ya ta wole mía flu. Yesu Kristo ma gbɔ vae gbe o, ma gbɔ vae tsɔ o. Yehowa le fima kpɔ dɔ yi wole wɔwɔ ɖa. Ghana ga ye bu ɖe ayame nye ma. Ghana ga ɖe ye abu ɖe ame ayame. Gbe ka gbe mía yi ŋgɔgbe? Mía tɔwe. Mía bo ŋku bia Yesu ɖe, ma gbɔ vae gbe o, ma gbɔ vae tsɔ o. Nyateƒe ya ma gblɔ na woe. Nu ka le dzɔdzɔ me be ɖe mi ma vote ƒe ya me o? Ne mía vote ɖe, ekema mía boycott eƒe ya, eƒe ya me ƒe election, mía boycott ye.